Abusuafoɔ mema mo akɔ aba ba tech space on XDN Ghana na ɛnɛ no ɛyɛ telcos ho nsɛnsɛm yi ara na aberanteɛ a yɛfrɛ no eh, tech ntwi okay ɛyɛ channel kɛseɛ baako a ɛfa tech dwumadie wɔ ghana ha ɛwɔ youtube no uh, aberanteɛ yi ɛredi nkɔmmɔ bi wɔ ɛyɛ x anaasɛ twitter na Yɛbɛkɔ ne akɔ akɔhwɛ nsɛm a ɔreka ne how a telcos no mu bi ne government agencies wɔn a wɔhwɛ ɛyɛ yɛ tax ho nsɛnsɛm, ɛtoɔ ho nsɛnsɛm a ɛyɛ the Ghana Revenue Authority GRA foɔ no nso no yɛbɛhwɛ deɛ wɔn nso ka afa ho nti ɛnkyɛ ho koraa no mesrɛ Bɔ mmɔden ara na subscribe to this channel. Hit notification bell icon na ɛwɔ ase hɔnom no sɛnea ɛbɛyɛ a aberɛ biara yɛ post video a wo nsa bɛka no atumi ahwɛ na hyɛ ma afoforɔ na ɔmo nso atumi aba abɛhwɛ bi. Yɛnkyɛ ho koraa no, sɛ wohwɛ video a ɛretwa guo yi a wobɛhu Sorry, wobɛhu ɛyɛ tech ntwi ne Twitter account na wohwɛ post bi a ɔmɛki yɛ uh, within uh, 24 22 hours sorry a uh, ɛtwam which is ɛnura uh, ɛmu hɔnom baabi no wɔbɛ post yi sɛ please you are collapsing businesses that accept momo including mine As a merchant, how do you expect me to pay tax on a refund I am making to my client after my client paid tax when sending initially? Nowhere in the world is this done. You are killing businesses. Nkurɔfo bebree no ɛbɛyɛ sound te sɛ ebi a ɛyɛ attack, ebi nso ɛbɛte aseɛ eh, ehu baabi a ɔde firi because wabobɔ saa nsɛnsɛm yi so severally but I think sɛ ɔretry sɛ ɔbɛ make case bi a ɛni sɛ Ghanani biara ɛyɛ dɛn ɛyi n'adwene firi so. Ɛho hia yie na ɛbɛboa ɛyɛ ankorankora adwumakuo ne eh, wɔn a wɔyɛ bodwabodwa adwumadie bi a wɔde fa ɛyɛ MTN transactions anaa ɛyɛ Momo. Ɛnyɛ MTN nko a, saa nso ne ɛwɔ Voda Cash ne deɛ ɛkekaka ho, wɔn nyinaa I think sɛ eh, ɛwɔ sɛ wɔde wɔn adwene ba saa nneɛma wei ho na telcos no ma yɛtumi hu sɛ mpo no aban nhyehyɛeɛ bi na ayere wɔn nsa ama nneɛma ɛrekɔ saa anaasɛ wɔn ara nso na wɔahyɛ da na wɔyɛ nneɛma saa ba sɛ wɔantumi anka ama public no ante a yɛn nso yɛntumi nhu deɛ ɛrekɔ so nti wobɛhu ɔmampanin ɛyɛ nana ado dankwa akufo ado ɔne ɛɛ the vice president dr mahamadu bawumia ɛɛ picture ɛwɔ hɔnom na kyerɛ sɛ Obi bɛka sɛ agenda no apae, agenda no apae gefegefe, nanso yɛnkɔ yɛbɛtoatoa so post ne bebree no, um, I think sɛ ɔkɔɔ so abobɔ nneɛma so ma ɛyɛ telcos no bi eyi ano ɛno paa na ɛyɛ video a meyɛ mepɛ sɛ yɛde yɛ focus nyinaa ɛkɔ so nti sɛ ɔhwɛ a ɔse hɛ awurade A tax on refund, who does that? Kyerɛ sɛ, wo no obi asɛnde wo sika na ade koro anka ɔretɔ no woanya ntɔ bi mu a ɛwɔ sɛ wo saa asɛnde nipa no sika ma no no. Ɔsɛnde wo sika no, ɛho ɛɛ ɛyɛ tax bi a obetua ne n'asefoɔ biara otuaeɛ. Ba sika no abɛdi wo hɔnom no a, Sika no amma ammɛyɛ sika amma wamma wannya mfasoɔ wɔ so biom na ɛwɔ sɛ ɔsan dane nipa no sika de hyɛ ne nsam no, yɛse tua ɛtoɔ wɔ saa sika no a wo sɛnde akɔ back no. At what point ɛna telcos no bɛtumi ahu sɛ, sɛ ɛyɛ refund a nka ɛni sɛ tax biara bɛyɛ dɛn ɛbɛda so, ɛni sɛ nka wɔtumi te any amount on it. Nti yɛnkɔ na yɛnhwɛ mu eh, eh, yɛnhwɛ mu nkɔ akyire wo deɛ yɛnhwɛ transaction wei a ɔyɛɛyɛ no wotumi hu sɛ omeki a transaction of sixteen thousand six hundred ghana cedis to a particular number na omeki saa transaction no wohwɛ tax a ɛda ho a wobɛhu sɛ ɛyɛ one hundred and sixty five ghana cedis. Fee for the transaction no deɛ wɔn ante hwee na ɛyɛ zero but ɛto a wɔn te firi ho no ɛyɛ one hundred and sixty five Ghana cedis out of sixteen thousand six hundred na ɔyɛ dɛ ɔsɛnde yɛ no na nsɛm a ɔka yɛ ni ɔsɛ I just realized the tax today so I went back to check my recent payments This payment was made from my momo pay merchant to pay for an item to sell and make a profit of 250 Ghana cedis. But the government taxed me 165 Ghana cedis. This means the government took 165 Ghana cedis from my 250 Ghana cedis. So I made 85 Ghana cedis. Sɛ wote ɛyɛ tax calculation ne ho nsɛnsɛm yi a, ɛtoɔ no yɛgye wɔ ɛyɛ wo mfasoɔ a woyɛ dɛn wobɛnya so nti nka in actual sense no if there was going to be a mechanism ɛbɛkyerɛ sɛ ampa wo mfa so a wobɛnya wɔ ɛyɛ dwadie a wodi ɛyɛ 250 na nka yɛatew saa toɔ no a nka ɛha adwene nanso no yɛte toɔ no on the 16600 ne nyinaa ɛno nti ɛka a ɛbaa mu wɔ hɔnom no, nka ɛwɔ sɛ onya sika 250 cedis ba onya mu 85 cedis pɛ. Ɛɛ amanfoɔ kyerɛ wɔn adwene bebree wɔ comment no ase. Ebi ne ne yɛ adwene sɛ ɔno nso saa pɛpɛɛpɛ na wɔyɛ. Wɔn didakte ɛtɔ da bi a taxes bi a wɔnte aseɛ. Wɔn release any communicate to the public na wɔn agye wɔn ate Saa ara pɛpɛɛpɛ na ɛnam sɛ Ghanafoɔ yɛnyɛ angry enough, yɛn bo mfu pii na yɛmpere sɛ yɛbɛnya nneɛma mu nhwehwɛmu no nti no, ɛɛ woyɛ ara na wɔn so yɛde ama nyame na obi ayi ani awɔ so. Na ɔtoa so sɛ, My business is currently down because my clients refuse to pay for the tax when I refund their momo uh, their money for failed orders. They had already paid the tax when they placed their orders. Why is the government implementing this policy? nti adwenkyerɛ no deɛ bebree ɛma ne toa so a ɛnam interactions na ɛsarande saa nkɔmmɔdie wei no nti no wɔn toa so a ɛdi nkɔmmɔ no bebree ɛma oposti twetwe government n'adwen ba a ɛyɛ mmerɛ bi government statement a wɔmaki about ɛyɛ ɛtoɔ ho ne nsɛm bebree a ɛsarande saa nneɛma wei nyinaa. Ɔsan nso bɔɔ ne ho mmɔden ara ne MTNfoɔ sɔre nya nkitahodie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi agye nkyerɛmu yie as to sɛ deɛ bɛn koraa na asi. Na yɛnhwɛ asɛm a MTN Ghana a ɔno nso account a ɛwɔ Twitter no wɔbɛbɛka faa saa asɛm wei ho. Another transaction bi a wɔmaki maa obi na ɛyɛ um, ten thousand Ghana cedis. Wɔanngye fee biara wɔ so, nanso toɔ no deɛ wɔtee no hundred Ghana cedis. So wate aseɛ? Nti ɛhɔ no ɛna MTN foɔ ɛba bɛkyerɛ mu sɛ Yello we apologise for the tax deductions this is due to a regulatory directive please visit the nearest GRA office with your business registration documents to update your records to prevent further charges thank you Nikki na kyerɛ sɛ Nikki no ɔno na gyina mu a na ɔdi nkitahodie na ma MTN Ghana ɛwɔ Twitter na n'asɛm a ɔka yɛ nyɛ nti mekyerɛ mu a na kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛtoɔ na wɔn te ɛwɔ ɛyɛ business or merchant uh, um, numbers ne so no sorry ɛyɛ merchant numbers no a ɛ operate as businesses no so no, ɛnam sɛ business bebree no ntua toɔ nti no, anaasɛ wɔn nsa di wɔn to proper um, accounting mma gyearefoɔ nso nhu sɛ ampa mfasoɔ sɛn na wonya na mfasoɔ a wonya no mpo no wotua ho toɔ no nti no new regulatory directive a aba ama telcos no Ah, asɛm wei, meyii sɛ wɔreka no nnɛ, me menteeɛ. Meyɛ sure sɛ mo mu bebree nso nteeɛ. Ɛne sɛ, wɔn make some of these tax deductions because sɛ ɛyɛ directive a wɔn nsa aka na meyɛ sure sɛ wɔn nsa nka mfiri baabiara sɛ the government nti ɔkyerɛɛ sɛ ɔnkɔ the nearest GRA office na ɔmfa ne business documents nkɔ na ɔnkɔ update ne records na ɛno atumi aboa ama na prevent further charges na eh, sɛ wei na ɛba ne saa no a na kyerɛ sɛ gyarefoɔ no ana ɔmo ɔmo handle ɛyɛ mtn foɔ mo mu system na ɔmo yɛ deductions na anaasɛ dɛn na mpo no sɛ ɔmo make this directive no na ɛho hia sɛ mtn bɛma ne customers ayɛ aware anaa. Government agencies ne GRA foɔ no nso no, na wɔntumi mmɔ wei ho dawuro sɛdeɛ afoforɔ a aka no na wɔbɔ ho dawuro ma yɛ yɛte no anaa. Ɛyɛ deɛ bɛn asɛm koraa na ɛrekɔ so wɔ ɔman yi mu. Nti sɛ woba comment no ase a nkurɔfoɔ bebree register wɔn displeasure at this statement na ɛnyɛ agorɔ so koraa nti woakɔ na ɛkɔ at tech underscore Twi, ɛyɛ Tekin Twi ne Twitter account no, wokɔ check wo a, wobɛhu nkitahodie na ɛkɔ so no. GRAfoɔ nso baa mu bɛnyaa ho kasa sɛ wɔn nso no, ɛyɛ regulatory um, act a ɛwɔ hɔnom which is the Electronic Transfer Levy Act 2022 Act

Or wobɔ aseɛ no a ɔse or transfers between principal agent and master agent accounts, hope this clarify things. Asɛm no deɛ ɔmo aka ato hɔ bɛm, nanso sɛ yɛ pensenpensen mu akɔ yie a, GRA foɔ no deɛ ɔmo kyerɛ mu ne sɛ Act 1075, that's the Electronic Transfer Levy Act, ETLA no, Deɛ ɛsɛ ne sɛ from merchant accounts are not exempt from the e-levy okay transfers from merchant account are not exempt from the e-levy deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ merchant account ankasa no ɛfiri time a yɛstartee sɛ yɛregye e-levy toɔ no merchant account nso ɛyɛ taxable wɔn ka ho na wɔn nso yɛte wɔn toɔ nti sɛ mpo sɛ first na wohu ɛyɛ taxes na taxes no wɔ hɔnom. Na deɛ ɛsa ɔsa go further kyerɛ mu sɛ transfers a yɛ exempt wɔn from those taxes no yɛ merchant accounts a wɔn merchant um, business registration no wɔn register with the GRA. ba ahanom no ɛyɛ nyaa kakra because ansa na wobɛnya ɛyɛ mtn merchant sim mpo no Ɛwɔ sɛ wo submit business registration document and the only registration document a wobɛtumi a submit no ɛyɛ the ones provided by the registrar general's department a businesses bi a ɛwɔ ghana no they have that registration nti sɛ merchant sim bi wɔ hɔnom koraa no a ɛdin ɛda so no it comes with the registration sɛ businesses no ɛnregister wɔ gra at what point Ɛna MTN foɔ request the document or the registration document or wɔn request ɛyɛ wɔn GRA those ten numbers and those stuffs no ɛfiri wɔn a wɔyɛ registration no ho at what point ɛna wɔn ntumi nyɛ clarification to even know sɛ business wei ɛyɛ connected with the GRA account or or something of that sort Enti ɛberɛ bɛn na ɛwɔ sɛ woma ɛyɛ wo populace no nya ho nteaseɛ ne nhunumu about some of these things and explain to them better sɛ even if the merchant accounts are limited to a certain sect of people a Ɛhɔ sɛ nkyeremu no tumi ba na wɔnya ho nteaseɛ yie. Nti nsɛm no ayɛ nyaa bebree bebree nte aseɛ bebree nso te aseɛ ne yɛdi akyire yie. Wei yɛ Tech Space on XDN Ghana na mɛtoa so ara no mayɛ dɛn yɛakɔ ho mpɛnsɛmpɛnsɛmu. Wobɛtumi afollow story yi wɔ Twitter saa nso na mɛma wo update wɔ ha yi ara. Wobɛtumi nso akɔ Tech Ntwi na wakyɛke neɛ ɛrekɔ so wɔ hɔnom. Ɛho hia yie Deɛ ɛkɔ no mepɛ paa. Nansa yi, Starlink nso abɔ awuram wɔ Ghana market no mu. Yɛretwɛn sɛ officially wɔn ara bɛbɔ awuram na wɔama yɛ Starlink devices a wɔaconfigure to suit the Ghanaian populace. Nti yɛretwɛn, yɛretwɛn no, yɛmmoa na ɛyɛ taxes ne nneɛma nneɛma bi a ɛfa technology ho no, yɛntoto no yie na aboa Ghanafoɔ nyinaa. Nti abusua, Mesrɛ wo, kae ne subscribe to this channel. Hit notification bell icon no sɛnea ɛbɛyɛ a abere bi a yɛbɛ post no, wo nsa bɛka na wanya na wakɔ akɔhwɛ bi. Meda ase mede bɛsi yɛ ya.